na aracoka aramerĩra mirioni ingĩ igana ciothe cigakĩhinga mirioni igana rĩa twendi na ũhoro nĩ ũkoretwo ũkĩrehe mixed reactions na nĩ ndaigua rĩu ona nĩ kwanjia gwĩkwo mobilization online atĩ mũthenya wa kiumia kanitha ũcio ũgakorwo ũkĩokipayo mũnji ũcio nĩ akorwo- nĩ abatiĩ gũkorwo agĩcokia mbeca icio aroyaga nĩkĩ na ndenda tũrore tũingĩre ndereti-inĩ itũ ya ũmũthĩ na ũmũthĩ ndereti-inĩ ndĩna mũndũ ũgwĩtwo honorable wa mũratha koguo ndũkanyegenyie mĩtambo tũtuĩke wa kũrika ndereti-inĩ tuone nĩ atĩa wega mũhunjia ũcio nĩ agĩrĩire gũcokia mbeca nĩ ahĩtĩtie kuoya mbeca icio onake ruto rĩ hihi arageria gwĩka ũguo na njĩra ĩrĩkũ nĩkĩ arageria kwa achieve at the end of the day hĩndĩ ĩno gũthiĩ kũruta kĩmanjĩka kĩnene ũguo na ririkana araugire nĩ we nĩ ngai ararutĩra so tũtegũte mahinda tũkwanjia na mĩario ya, ya the president himself ũrĩa arega kuga na ũrĩa arakiugire hĩndĩ ĩno araneana tũnyitithanie karũgano gaka No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambes

korwo no ũtwĩkĩrĩrie kanyamũ no tũkene na of course president thaa ici no ũrĩa maũndũ mahana ndangira hesitatire chance ta ĩyo N- rĩrĩa mbeca ciake iraregagwo nĩ arĩa angĩ angĩona kũndũ aretwo arute kanyamũ that is the time rĩu ya kuonia nginya arĩa mararega mbeca kĩrĩa makoretwo makĩrega so of course nĩnjũ arathire full force na no arendaga gwĩprove o kaũndũ atĩ inyuĩ mũrarega mũrahĩtũkwo nĩ maũndũ ta maya rĩu

Hĩndĩ ĩrĩ gakũrĩa gwa kera wa mũratha he kaũndũ augire kegiĩ donations ta ici. Ah, Reke tũthikĩrĩrie wa mũratha. niä nä ndä renda twä te kamũcemanio ta bå rå ri na twambä rä rie kanitha kå rä a niä ndä wakuo tondå nakuo kå u nä kuo kå ngä kå rathakwo ciaca iria rä By the way, ona- ona- ona- ona- take ngũrie wa mũra- ona ũtanoria rĩ kanitha nĩ ũtũragia cumbĩ tene rĩ twainithagia atĩrĩrĩ njũgũna nĩ njũ- ũtana- ũna- ũt- ũtanatuĩka wa kwahũka

Irio iria irĩ mũrĩo mũno itarĩ cumbĩ ciakinya kanua igĩaga mũgagayo ciĩko ciaku nacio nĩcio cumbĩ wa thĩ cionanie ũira wa ũhonokio waku Mm, atĩ ciĩko cia mũndũ ciĩko ciaku nĩcio cumbĩ, nĩ ibatiĩ cionanie ũira wa ũhonokio waku. Na nĩho haha andũ maroria atĩrĩ, mũtungatĩri ũyũ nĩ onanĩtie ũira wa ũhonokio wake na kanitha yake rĩrĩa aroya kĩmanjĩka kĩa mbeca o rĩrĩa bũrũri wĩ handũ horu ũguo, rĩrĩa nginya SHA itararuta wĩra, na president nĩ oka gwaku agũtuga na kĩmanjĩka kĩnene ũguo na ũgakorwo ũgĩkĩamũkĩra. But ririkana, president was only invited we- a- inv- arainvitĩtwo aikĩrĩrio ro kanyamũ Mm, gũtirĩ mũndũ ũramũmĩkĩire decision ya kũruta igana rĩa twendi kana kĩ hau nĩho ũhoti wake we arakĩonire ũkinyĩte Mm? so kanitha nä tå irie cumbä kana kanitha rä u

Ke tũthiĩ na mbere na wa mũratha. Niĩ ndĩ wa kanitha. No ũmũthĩ niĩ ndĩ ritũ ndũrĩte maica makwa nĩ kuma ndatwarirwo nĩ mami kanitha ũguo ngĩbatithio mm. niĩ ndirĩ ndauma kanitha kũu nĩkuo ndũire no kanitha ũrĩa tũraria ũhoro waguo thaa ici ta rĩu nĩ gũkĩrĩ kanitha ndĩraingĩrire ndakwa mũtungatĩri akĩhunjia ndaingĩra ndaikara ũgĩte o haha ndaingĩra thĩ mũtungatĩri araugire atĩrĩrĩ na andũ mera ithuĩ twĩ ciana cia mau mau mũtungatĩri mm-hmm.

na niĩ ngamũrehera nuthu mũgoka na bote na niĩ njũke na bote tũgũre iti mwecimua agacoka akamenya nĩ kwagĩa igongona nĩ magĩa igongona rĩngĩ agetwara okuo akauga ndamwĩrĩte mwethe bote na niĩ njethe bote tũgũre iti akaneana kĩgongona-inĩ mũtumia ũrĩa wĩciarĩndi akauga ũyũ nĩwe ngai ũrĩa tũrenda

Ndarutĩ, ndanarutĩra mũtungatĩri kana ona andũ acio me kũu we mbeca icio ararutĩra ngai no rĩu wa mũratha ningĩ nake nĩarariganirwo andũ nĩmohĩgĩte rĩu andũ nĩmamenyete kanitha ici nĩ cia tungatĩri mm? andũ nĩmamenyithĩtie kũmenya kanitha rĩu nĩ cia tungatĩri they are house of the individuals mm? ona tungatĩri nĩmaugaga kanitha gwakwa

no no according to the church no no, no waya gũkorwo cu- kanitha wakĩte cumbĩ nĩ tondũ watu nake ngai ti mũkenu he mũthuri wĩrĩga kũnjĩra atĩrĩrĩ njĩra ka kũhũna ahũnĩte akĩnjĩra ararotire sorry ararotire eh, ngai eh, akĩrĩra ngamũria nĩkĩ Tondũ rĩrĩ, nĩ arona arekio ake thĩ-rĩ, ta ma, ta mataratwara wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Ndiritu nĩkĩo kĩratũmire Ngai aiganĩre meciria-inĩ ma andũ. Niĩ ndirĩ ndĩramenya. Araiganĩrire meciria-inĩ ma andũ nĩkĩ? God is almighty. Ngai nĩ ũndũ mũnene. Ngai is not a Kikuyu. Atĩ o rũcinĩ mũndũ okĩra akauga atĩ Ngai auga Agĩkũyũ nĩ megũkua.

rĩu nĩ mamũmenyete Gu- kanitha nĩ nyingĩ biũ o ciothe ci- ciratarĩria ngai nũ ngai rĩu nĩ atuĩkĩte mũndũ mũmenyeku biũ ũhoro wake rĩu ũraheanwo just like you know eh, nĩ nĩ ta novo iria ci- twathomaga nĩ ũhoro rĩu mũmenyeku ngai ũrĩa wĩ kĩriga ũrĩa ũtarĩ ũ- ũhoro wake ona meciria maitũ matingĩhota gũ- gũ- gũ- conceive maithĩrie mahinyie

ucoke wone ngai uria ekaga ati umuthi uranjita mweshimiwa No, me that no, is the no, god no, i'm no, talking no, about kuona- ririkana by the way kumenya ngai ti- ti undu tu- andu mangĩiguithani ithuothe tũtingĩhota kũmũmenya ũndũ ũmwe as a crowd Mhm. no rĩu tũconvincĩtwo tũkanyitana twĩ crowd tũkamenya ngai not individually now but as a crowd na nĩho wamũratha arauga we ngai wake individually na by the way ndĩrakenire mũno interviewing ĩno because

ta thikĩrĩria hanini ngai ucio ni ni ni ni aga ni ni aga kuri ni aga kuri ha wira uria kwa ta aga kuri aga kuri aga aga kuri ha kungira ndu kuona na kero ngai wa matigari nginya andu maigua makaigua guoya magetigira makari makona te kumanina avata oroko ngai nä akoretwo abundithanätio må no nginya makanitha-inä maitå na ngai agakorwo nginya atuä kä te rä u wa kå menyeka na njä ra nene må no na nä atuä kä te nginya wa kå menyeka atä we aiganagĩra tempo-inĩ iria cirahũthĩra billions of money hmm? guy is, is no longer the god of sim, who loves simplicity mm-hmm. ngai ũyũ ũrĩa wahoragĩrwo nginya nguru ngai-inĩ na akaigua na andũ agakorwo angĩ- a- andũ akĩma- akĩ- akĩmaigua ngai ũcio nĩ nĩ mũmenyeku rĩu ta atĩ tiwe ngai ũrĩa wa matukũ maya ngai wa matukũ maya ũtangĩthondeka kĩrĩa igongona cikũhũthĩra billions of money ndangĩigua Mm, ona mũngĩthiĩ back into the shrines ũrĩa waiguagĩrwo ngurunga-inĩ ndangĩigua he needs altars si kũhũthĩra billions of money the known god the moment god atigire gũtuĩka the unknown agĩtuĩka rĩu known na don't get me wrong you- ndirauga atĩ ndũngĩmenya ngai